Mae tro gobeithiol na rydw i'n cerdded a mynd am dro yn y porthaethwy i edrych ar y pont mynnau ac hefyd dwi jyst mynd am dro achos nes i gorffen yploadio y fideo a gyda gig dydd Gwl Dewi ac hefyd dwi jyst eisiau cael brêc o gyrraedd Mantolo Cyffes o bandiau mas y trwm felly dwi'n mynd allan er mwyn Cafo'n doro rownd Porthaethwy achos mae hwn yn diwrnod hyfryd iawn a mae'n rhaid i fi dweud, ti'n gwybod, llongau, uh, y dŵr, y wylan, y pont, y tai, lot o'n digwydd, bydda fel, um, bydda fel dŵr, ond a, uh, oh, dwi'n meddwl dwi'n gweld ardal, adar. Jam. Morata. byw a car ar y uh, allan o ffordd. O dyn yn neud yma pont mynnau, un o seithfed o wonders of the world a mae rhaid i fi dweud. Y deiladwyd gan Thomas Telford. Byna, wel, cynhyrnu Gan oedd y pont wedi cael ei adeiladu, oedd rhaid y pobl eraill wrth a nofio beichiog allan, wel, croesi dim afon, ond, ie, yr afon, dan ni gyd yn galw, achos mae'n rhwng Gwynedd a Môn, ond dan ni gyd yn galw Ynys Môn, achos Môn yn ynys, a Gogledd Cymru, mae'n rhaid i fi dweud. Ie, dyna ni, Porthaethwy. Ac efo y geiriau mae'n dweud, pan dros dybroedd dyfnion, a fomynau yna canfrifoedd a bu fi'r rhestr a fedenoedd a oedd yn ymosod yn gynnar yn bedwaredd ganrif ar bymtheg, bu'n rhwystr i deithio rhwng Llundain a Durlân. Ac a gweda mae'n dweud, sut y gallai briffordd rhwng Llundain a Chaergybi goroesi Afon Menai sy'n 1,077 a tua 580 troedfedd o led, Durlân dal i ganiatáu llong uchel wedi rhugio'n llawn i fynd oddi tani. Thomas Telford, 1757 tan 1834, oedd y peiriannydd a oedd yn gyfrifol am gwrdd â'r hen hon. Yn y broses creodd y band grug eu hirradd yn y byd ar y pryd. Wel, dyna ni. Dwi jyst am mynd i gweld beth sydd yn digwydd o'm mlaen. Mae 'na lwyth o pryfed naturiol rownd Sir Fôn a ma' raid i fi deud, wel, ar y gwmpas Porthaethwy ta, ar y pont, dwi'n mynd i gipio llun efo y wylan. Ie, dyna ni. Y wylan sydd yn wrth weld yr afon. Ond yy. Ond ar dro dros amlydu gweld y a pier, pier Bangor, ond ar y llaw arall mae'n ganddo y stadiwm ble mae y y cwpl droed Bangor yn chwarae yn erbyn y unrhyw tîm arall a dyma pam nes i y clywed y cefnogwyr yn deud come on City, come on City ac yn y blaen ac a mae hynna'n eitha swnllyd a dwi'n gwybod. Sobamadar, y darren, Wylanoedd, a lot o a ada wahanol. Sti. Reit, dwi'n mynd i dod ar y ochr arall i weld y sydd beth ydy'r pont arall. Ond Pont Britannia ydi mwy fel pont imperialisteg. Ac of gwrs, pan ro'n i'n y genedlaetholwr Cymraeg, ro'n i'n erbyn y syniad a hynny a ro'n i'n meddwl bod a jyst a chwalu a ffycin pont ma ag wedyn adeilad a phont newydd gan Llywodraeth Cymru. Ond y pont hwn, mae hyn yn eitha iawn achos dydy Thomas Stafford ddim by cael dim byd o gwbl efo imperialaidd o gwbl. Felly, ie, mae'r y pont yma yn eitha iawn sti. i dod lawr i Waitrose. Reit, mae digon o fy hanes. Dw i'n symud ymlaen ar y ffordd llwybr Balgaid i Ynys Santosilio.